Fl-1930 deher għall-ewwel darba r-rumanz Ulied in-Nanna Venut fl-Amerika tal-awtur Juan Mamo, rumanz li kien injorat għal deċennji sħaħ qabel ma beda jingħata r-rikonoxximent dovut bħala xogħol b'saħħtu. ta' sarkażmu u kritika soċjali, b'għażliet stilistiċi li kienu ambizzjużi kemm għal żmienu kif ukoll għal-lum.
Ġwann Mamo twieled fl-1886, fl-aħħar tas-seklu dsatax. Ħafna Maltin dak iż-żmien eh, kienu kienu fqar, eh, ma kellhomx skola. Ġwann Mamo kellu ftit skola u dik il-ftit dak il-ftit illi kien jaf użah bl-iktar mod straordinarju illi seta'. Meta kien għadu żgħir, kien ġej minn familja komuni, missieru kien spiċċa l-ħabs għal diversi reati relativament żgħar, imma Ġwann Mamo pprova joqtol bniedem minħabba tilwima li kien hemm bejn żewġ familji u skonta sitt snin il-ħabs, skonta parti mis-sentenza tiegħu x'hu kellu jagħmel. 20 sena, ħareġ mill-ħabs biex ngħid hekk bniedem pjuttost mibdul. Baqa' bniedem ftit eh, kunflittwali u tinħass din anke fil-kitba tiegħu. Però għex ħajja mimli avventuri, kien avventurier, kien kien imprenditur żgħar, kien ibih il-kotba, emigra għal numru ta' snin, minn snin u fuqhom l-Eġittu. Ġifieri dan huwa bniedem illi Għamel ħafna affarijiet, kien jinteressa ruħu fil-botanika, fl-arkeoloġija, fil-biedja, f'ħafna elementi, però dak li jispikka huwa il-mod kif iħaddem il-lingwa. Ġwann Mamo bil partikolaritajiet kollha tal-karattru tiegħu, bl-isfond umli kollu tiegħu, kien kapaċi jħaddem il-lingwa b'mod illi ħadd fi żmienu u anki warajh ma kien kapaċi jagħmel. Naħseb din hija l-iktar ħaġa li tispikka fil-kitba tiegħu. Ġwann Mamo jilgħab bil-lingwa u jilgħab bil-ħila li jirrakkonta storja. Ġwann Mamo kien jikteb ħafna fil-gazzetti u r-rumanz ikoniku tiegħu illum, li sar mudell għal ħafna awturi anki fi żmienna, u li tingħana venut fl-Amerika, huwa influwenzat ukoll minn din il-relazzjoni kontinwa li kellu mal-ġrajjiet tal-ġurnata, mal-interess tiegħu li jikkummenta fuq dak kollu li jkun qed jiġri. Mela għandek dak l-element, għandek l-element l-ieħor illi Ġwann Mamu kien interessat ħafna fid-djalett, kien interessat ħafna fil-kultura popolari għalkemm kien jikkritika minħabba n-nuqqasijiet kbar tagħha. Kien interessat fil-politika, kien interessat fix-xjenza, kien interessat ħafna fix-xjenza fil-fatt, kien interessat fil-metropoli l-kbar tal-Ewropa. Ir-rumanz U li tinna navenut fl-Amerika għandu minn dawn l-elementi kollha. Huwa rumanz li jirrakkonta fi ftit kliem il-ġrajja ta' grupp ta' immigranti Malti bla skola, bla edukazzjoni, bla xogħol, bla ħiliet, bla snajja' li jmorru New York biex isiru nies. Mingħalihom se jmorru hemm u bħal ma kienu jaħsbu ħafna immigranti mhux biss Maltin, se jsibu d-dollari mal-art u kemm jibdew jiġbru mill-port Sakemm jaslu New York fil-qalba tal-belt ikunu diġà saru sinjuri. Naturalment, meta jaslu hemm jirrealizzaw li r-realtà hija ferm differenti minn dak li kienu jaħsbu li hi meta kienu għadhom Malta. Imma l-problema l-kbira tagħhom mhix dik, il-problema l-kbira tagħhom hi li qegħdin New York imma baqgħu bil-mentalità ta' Malta, tar-raħal ċkejken tagħhom. Ma jridux jagħmlu l-isforz, wara dak l-isforz finanzjarju u fiżiku kbir biex imorru l-Amerika li ma kinitx xajta fil-bidu eh, tas-seklu 20. Ma jridux jagħmlu l-isforz waqt li qegħdin hemmhekk illi joħorġu mill-mentalità magħluqa provinċjali dejqa tagħhom. U allura ir-rumanz jikkundannom. Ir-rumanz jikkundannom Talli huma kellhom din l-opportunità tad-deheb f'idejhom u ramewha. U fil-fatt ir-romanz isalva biss lil wieħed minnhom, Felice, illi meta jasal New York u anki matul il-vjaġġ juri li jrid jinfetaħ, li jrid jiftaħ moħħu, li jrid jitgħallem, li jrid jixrob minn dak kollu li jara madwaru. U allura huwa l-uniku wieħed li jsalva. Lanqas oħtu! Marie ma ssalva. U li tidna n avvenut fl-Amerika huwa speċjali minħabba l-mod kif inhu rrakkontat. Anki llum għadna qed niskopru x'qed jagħmel Mamo u speċjalment in-narratur tiegħu dak li qed jirrakkontalna l-istorja bil-lingwa. Pereżempju waħda mill-iktar affarijiet straordinarji li jagħmel hi illi Mamo jidħol hu stess minkejja li mhuwiex wieħed mill-karattri fl-istorja. jidħol hu stess fir-rakkont ma' Felice u ma' oħtu Marie f'waħda mix-xeni, imma ma jgħidilniex li hu hu, jgħidilna biss li da kellhom ħabib u kien magħhom. Imma mbagħad għandek il-grottesk, għandek l-użu tad-djalett, għandek il-footnotes saħansitra fir-rumanz tiegħu, għandek dawn il-kummentarji kontinwi dwar il-ħajja ta' żmienu, għandek din il-kritika kbira lejn in-nuqqas t'edukazzjoni, lejn il-faqar, lejn in-nuqqas ta' ta' emanċipazzjoni tal-Maltin. Huwa rumanz illi jaħdem kemm fuq livell ta' kontenut, ta' suġġett u speċjalment fuq livell ta' stil.